Чӑваш поэзийӗн кун-ҫулӗпе ҫыхӑннӑ спектакльсем тӑватӑ ҫынна, тӑватӑ поэта пӗрлештерсе тӑраканнисем. Вӗсем чӑнах та пулман пулӗ, мӗншӗн тесен халиччен калӑпӑр, эпӗ паянхи не чӗр сӑмахне телевиденипе ӳкернӗ чи пӗр тахҫан. Ҫеҫпӗлпе питӗ мӗн ҫав тери ӑнӑҫлӑ телеспектакль пулчӗ тесе калама ҫук. Анчах та ҫавӑн пек менсем опытсем пулса, опыт пулса ҫав леш чӑваш поэзине те чӗртсе тӑрассине, те халӑх умне илсе тухассине, халӑха, халӑха ҫитерессине вӗсем пулнӑ. Вӑл спектакльсем хыҫҫӑн чӑнах та телевиденипе кӑтартнӑ хыҫҫӑн урамра пырса калатчӗҫ, ырӑ сӑмах калатчӗҫ. Усаллине калаканни, паллах, вӑл пымасть, пымасть. Кунта пӗр япала мӗншӗн вӑл паян питӗ кирлӗ? Ачасене кирли вӑл, ваттисене кирли. Эпӗ ӑна калама пултараймастӑп, вӑл кирли ҫынна кирлӗ. Мӗншӗн тесен поэзине кашниех ӑнланмасан та пултарать вӑл, кашниех кирлӗ те мар. Ну, калӑпӑр, опера, оперӑна пурте юратмаҫҫӗ ведь? ӑна пирӗн калӑпӑр чӑваш интеллигенцийӗсем вӗсем чӑваш интеллигенцийӗ е чӑвашӑн вӗреннӗ ҫыннисем вӗсем опера театрне калӑпӑр ҫӳресех каймаҫҫӗ мӗншӗн тесен унта опера театрӗнче итлесе лармалла пӑхса лармалла мар Ҫавӑн пекех вӑтӑрмӗш ҫулсенче, ҫирӗммӗш ҫулсенче, вӑтӑрмӗш ҫулсенче Польшӑра пулнӑ пӗр Котлярчук ятлӑ режиссер. Вӑл юри ҫав сӑмах ҫине тайӑнса театр тӑвать, поэзи ҫине, сӑмах ҫине тайӑнса. Ҫавӑнпа та вӑл унта сӑмахсӑр пуҫне те театрта нимӗн те кирлӗ мар тет. Анчах та сӑмахӗ мӗнешкел сӑмах. Унӑн мӗнле янрать вӑл. Уҫӑ сасси, хулӑ сасси мӗнле янраҫҫӗ. Леш ялан янравлӑ хупӑ сасӑсем мӗнле янраҫҫӗ вӗсем мӗнле янраҫҫӗ. Е мӗнле вӑйлӑ сас пулма пултарать, в мӗнле вӑйлӑ сас пулма пултарать. Ҫавӑнпа та эпир калаҫнӑ чухне, халь калаҫнӑ чухне вӑй-хал тепӗр тӳссе кайпӑр. Вӑй-хал Унта ҫав сассисенче хӑйсенче унта вӑй, хал унта тӑрать. Ҫавӑнпа та поэзие вулама та тата поэзине ӑнланма та ҫӑмӑлах мар пулӗ. Анчах та вӑл ҫӑмӑллипе мар, е йывӑр, е ҫӑмӑл пулнипе мар. Ҫын е ӑнланать, Ҫавӑнпа та ун поезине вулас килет, вӑл ӑна вулать, унпа киленет, савӑнать, йӗрет. Анчах та калӑпӑр, ҫак поэт шӑпине куҫ умне тӑратса вӑл поэт поэтшӑн, поэт чунӗшӗн макӑрать тенӗ пек. тен, савӑнать вӑл унӑн йӗркеллӗ, мӗнле калас, илемлӗ йӗркисемшӗн. Калӑпӑр, Хусанкай шутланӑ Петӗр Хусанкай Ҫеҫпӗлӗн кадаран каҫ килсен, каҫхи кунӑн вӗлки, уйсене ыйхӑва хупласан, ҫавсем вӑл чи илемлӗ тет, чи илемлӗ йӗркесем, чи илемлӗ сӑвӑ. Вӑл чӑнах та вӗт-ха мӗн тӗк кадаран каҫ килсен. Мире шӑплӑхра ҫуралать вӑл. Ҫав кӑпара, йӗрки. Вот. Унтан мана хама Ҫеҫпӗл поэзийӗнче чи килӗшекен сӑввин те вӑл Ҫиниҫе, ҫиниҫе, уйра уяр. Карсаланса шӑлтӑртатать, енчен енне ҫупса чупать. Ҫав пек янӑравлӑ ман питӗ килӗшет. Ҫеҫпӗл сӑввисем, калас, чӑнах та мистикӑллӑ. мӗнле калас, ҫак пирӗн тӗнчерен тепӗр тӗнчене куҫаракан трансценденци, пӗр тепӗр тӗнчене, илем тӗнчене, кӗлӗ тӗнчене куҫаракан сӑвӑсем. Ҫавӑнпа, наверное, ӗнтӗ мистика, мистикӑллӑ тетӗп. Мӗншӗн тесен калӑпӑр, ҫӗнӗ куна ки хӑй чи юратнӑ сӑвӑ эпир ӑна ӑнланмастпӑр та тӗрӗссипе каласас. Тӗпрен илсен ӑнланмастпӑр. Пире вӑл ҫав тери хитрен туйӑнать. Вӑл чӑнах та хитре. Калӑпӑр, упҫӑнӑччӗ-ха вӑл. Кӑвак ҫутӑран шӑратнӑ акапуҫ турти хушшинче хӗвел ташлать. Пӗлешкер сӑнар тухать, космос. Пӗлӗм уҫлӑх уҫӑлса каять. Ҫӗнкун, шевле сарриллӗ ылтӑн пуҫ чӑваш уйне ака тума тухать. Ӑнланса пӗтерме ҫук. Кунта таса мистика, таса кӗлӗ, таса тепӗр тӗнче, урӑх тӗнче. Чӑнах та ӗнтӗ сӑввинче те ҫеҫ пӗр чӑваш пуласлӑхӗ пирки калать. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ калас, ҫӗрте ӑман пек йӑваланса ҫӳрекен ҫын чӑваш пуласлӑхӗ пирки шухӑшламасть. Вӑл ӑна кирлӗ мар. Вӑл хӑйӗн пурнӑҫӗ ҫинчен те шухӑшлама унӑн халӗ ҫитмест. Ҫавӑнпа та поэтсем ҫапла ҫырнинчен тӗлӗнмелли ҫук, ним тӗлӗнмелли те ҫук. Мӗншӗн тесен Ҫеҫпӗле чӑнах та чӑваш пуласлӑхӗ ҫав тери ыррӑн туйӑннӑ. Унӑн прозинче те, статйисенче те калӑпӑр Чӑваш Епле пурӑнасси, чӑваш чӗлхи епле аталанса каясси, чиркӳсенче улӑх тӑрӑх, вӑрман, вӑрман чаш, чӑваш чӗлхинче вӑрман чашкӑ, тинӗс шавлӗ. Чӑваш Енри хурӑҫ тачӑ, хӗртнӗ хурӑҫ пулӗ. Мӗнешкел ҫавӑн пек. Халӗ вӗсене, вӗсене вуласан тӗлӗнмелли пек ҫеҫ чӑнах та таса, таса мистика теме, теме пулать. Анчах та ҫав ҫеҫпӗл вӑл тӗрӗссипе каласан чӑваш чӗлхине, чӑваш чунне тепӗр хут чӗртсе тӑратнӑ. Вӑл тӗрӗссипе каласан пророк. Вӑл пророк шайӗнче мӗн этем пулнӑ. Пророксем вӗсем пурте мистиксем тата мистиксем пурте вӗсем мӗнле калас пророк шайне шухӑшлаҫҫӗ вӗрентеҫҫӗ тенӗ пек чӑнах та вӑл вӗрентнӗ вӗрентнӗ ирӗк пулма ҫутӑ пулма хӑюллӑ пулма вот как бы чӑваш ҫынни чӑваш чӗри Чӑваш чӗлхи, чӑваш чӗри, кунта чӑвашӑн ӑсӗ, хурӑҫ, пул, пӑхӑркасак, ҫирӗп чул, ӑспа, чулкас та вут кӑлар, чӑвашӑн ӑсӗ, вут кӑвар, хӗрсе хӗретнӗ, хурӑҫ, пул. Ҫав пек йӑла чӑнах та вӗсене ӗненсен ҫеҫ калама пулать. Вӗсем, ҫав сӑмахсем вӗсем чӑваша ӗненсен ҫеҫ ҫуралма пултарнӑ. Ҫавӑнпа та Чӑваш Енӗпе чӑваш тӗнӗ, унта Ҫеҫпӗл хӑй вӑл хӑйне коммунист тенӗ, унта авалхи йӑла-йӗркерен пӗтӗм пек вӑл хӑйне мӗнле калас, ҫирӗм пӗр ҫула ҫитрӗ ҫантӑк коммунист пултӑм тет. Авалхи йӑла-йӗркесенчен пӗтӗм пек эп сивӗнтӗм, эп коммунист, эп малалла ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвакан ҫӗнӗ пророк, ҫӗнӗ сӑмах парать. Вӑл чӑнах та ҫӗнӗ сӑмах илсе килнӗ. Ӑна пурте пӗлеҫҫӗ, ҫӗнӗ сӑмах. Анчах ҫав ҫӗнӗ сӑмахӗ вӑл чуна чӗртме. Ӑса чӗртме, пурнӑҫ тума, чӑваш пурнӑҫне тума кирлӗ пулнӑ. Ҫавӑнпа каланӑ та. Ӗненмен пулсассӑн, паллах, вӑл пӗр сӑмах та ҫырмаҫҫӗ. Тата ун ҫумӗнче ӗненменнисем вӗсем чылай пулнӑ пулӗ. Чӑвашран кулаканнисем те, чӑвашсем хӑйсемех чӑвашран кулса, сивӗнсе пурӑнакансем Вӗсем те чылай пулнӑ пулӗ. Танах вӗсем йӗр хӑварман. Йӗрне хӑварнӑ ҫеҫ пӗле хӑварнӑ. Ҫавӑнпа та леш ӑман пек шуса ҫӳрекеннисем вӗсен ҫумӑр ҫусассӑнах йӗре ӳксе каять, ҫухалать. Ҫеҫпӗл пек вут чӗлхеллӗ ҫынсем, вӗсен сӑмахӗ ӗмӗр вӗсене ӗненекен ҫынсен чӗринче янӑраса тӑрать. Вӑл чӑнах та вӑтчӑ. Ҫавӑнпа та эп ҫеҫ пиҫӳне калаҫнӑ чухне вӑл ӑна пӗрре пророк тетӗп, хама валли ӗнтӗ. Чӑн-чӑн пророк, вӗрентекен тата чӑваша чун паракан, чун вӗрсе кӗртекен. Ҫын сывлӑш вӗр, ҫын сывлӑш вӗр, чӑваш ҫӗр, интереслӗ кӗрт тенӗ вӗсем. Чӑнах та, чӑнах та вӑл ҫавӑн пек Вот халӗ пирӗн спектаклӗн пӗрремӗш пайӗ ҫеҫпӗл поэзине халалланӑ. Вот. Ҫавӑнпа та питӗ интереслӗ. Паянхи ҫынна та мӗнле пӑхса ларать-ши, мӗнле итлесе ларать-ши халӗ халӑха кӑтартман-ха. Ҫавӑнпа та ӑнланать-и вӑл Ҫеҫпӗл сӑмахне? Кирлӗ-и ӑна Ҫеҫпӗл сӑмахӗ? Темшех те ытлашши ҫын тӑракан сӑмах, ытлашши шухӑшлаттаракан сӑмах, ытлашши чӗнекен сӑмах. Пирӗн пӗчӗк чуна, мӗнле калас, вӑл мӗнле калас, ҫунтарса янӑ-ши? Ҫавӑн пекех леш Хусанкай калашле Ташӑҫӑма ташлас шиклене тавра чӑваш тапса сикмӗ-ши? Ҫӗр тӗпренсе пӗтмӗ-ши тет. Каллех ҫав мӗне калас Ҫеҫпӗлпе тачӑ ҫыхӑну. Вӗсем пӗр-пӗрне пӗлмен пулсан та, ну, вуланӑ, мӗн вуланине пӗлнӗ пуль ӗнтӗ хаҫатсенче пичетленнисене. Ҫак мӗн сӑвӑсене ҫырнӑ чухне, тилли-юррисене ҫырнӑ чухне Хусанкай паллах вӑл вӗсенчен, Ваҫанккасенчен, вӗсенчен, литераторсенчен ҫав мӗнле калас Ҫеҫпӗл пулни ҫинчен Ҫеҫпӗл сӑввисене пичетленнӗ сӑввисене паллах вуласа тӑнӑ. Хусанкай пирки калас пулсан, вот тӗлӗнмелли ҫын вӑл чӑваш вӗреннӗ ҫыннисем хушшинче. Мӗншӗн тесен эпир халь ытларахӑшӗ диплом илет те вӗренме пӑрахать. Это питӗ нумай как. Унта кулмалли те ҫук унта, хурланмалли те ҫук. Вӑл пурнӑҫ чӑнлӑхӗ. Хусанкай ӗмӗр вӗреннӗ. Ешенена вӗреннӗ, Майкускинчен вӗреннӗ, ыттисенчен вӗреннӗ, Назлутдинов такамран та вӗреннӗ, пурин ӗмӗр вӗреннӗ. Ҫавӑнпа та эпир ӑна спектакльте ҫав гимназист мӗнпе пиншакӗпе кӑларатпӑр. Вӑл тени ун пек пиншакпа ҫӳрелен тетӗ, ничего, анчах пирӗн вӑл ӗмӗр вӗреннӗ, ӗмӗр гимназист. Анчах та мӗне, мӗне вӗренсе ҫитнӗ эпир пулнӑ пур, пулатпӑр сӑвва. Мӗнешкел философи, мӗнешкел тӗрӗс, чӑн, илемлӗ сӑвӑ. Вӑл ҫав сӑвӑ патне ҫитнӗ. Кашни ҫын, калӑпӑр, кашни поэт, хӑйне поэт текеннисем, калӑпӑр, е халӑх вӗсене поэт тесе мӗн тӑвать пулсассӑн, чыслать пулсассӑн, ҫавнашкал философиллӗ, чӑнлӑ тата илемлӗ сӑвӑ ҫырма пултарсассӑн тарӑн сӑвӑ-илемлӗ сӑвӑ ҫырма пултарсассӑн тав турра темелле вӑл. Вӑл чӑваш поэзи вара вӑл пӗрне те пӗтмест тенине пӗлтерет кашни ҫав пек тусасӑн. Анчах та кашниех кашниех пурнӑҫ ҫинчен э, шухӑшлать, анчах та ҫав э, суя эп халь тӗн тип суя тӗн тесе православие каламастпӑр суя тӗн суя мировоззрение суя тӗнче курӑм суя идеологи хыҫҫӑн кайса вӑл хӑйне пытарса пӗтерсе пырса унӑн леш мӗнле калас идеологи паянхи идеологи мӗн хушать вӑл ҫакна ҫеҫ ҫырма пултарать Вӑл поэт вӑл идеологи хыҫҫӑн каяканни мар вӗт-ха вӑл, вӑл идеологи тӑваканни. Ҫеҫпӗл пек, Хусанкай пек идеологи тӑваканнисем. Вӗсем чӑнах та чуна вӑй парса тӑраканнисем. Идеологи вӑл шухӑшпа пуҫри япала ҫеҫ мар, вӑл чуна пырса тивген япала. пулмалла. Пуҫри идеологипе идеологипе эпир мӗнле калас ҫӑкӑр ҫиме усӑ куратпӑр. Пуҫри идеологине. Вот калӑпӑр пире, мӗнле калас, патшалӑх мӗнле, вот коммунистсем вӑхӑтӗнче эпир коммунистла пулнӑ, халӗ эпир мӗнле, хальхилле китайсем килсен китайла калаҫма пуҫлатпӑр, китайла шухӑшлама тытӑнатпӑр. Ун пирки пулма пултарать. Гуглра ӳстерсе калас пултӑр. Анчах та пурпӗр ҫавӑн пек. Поэтпа ахаль ҫыннӑн хушшинчи, калӑпӑр чиновник хушшинчи уйрӑмлӑх пӗр япала. Поэт вӑл идеологи тӑвать, а чиновник вӑл идеологине пулӑшса пырать. Тепӗр ҫыннӑн шухӑшне унсӑрӑн май ҫук, унсӑрӑн, унсӑрӑн патшалӑхра тытӑнса тӑраймасть. Ҫавӑнпа та Конечно, русская идея здесь пожаловать, шыратпӑр, мӗн тӑватпӑр, пуҫтарӑнасшӑн эпир Путин тавра. Мӗн тӑвасшӑн, мӗнле те пулин ҫак ҫӗршыва ҫӗклесшӗн. Анчах та ҫӗршывӗ вӑл ҫӗкленет пулсассӑн ҫеҫпӗл калашле вӑл ахаль ҫын валли ҫӗкленмелле. Ахаль ҫынна таптаса е калӑпӑр, ҫапла вӗт, пулнӑ вӗт-ха ҫавнашкал япаласем вӗсем Иванчах вуласа тухрӑм-мӗн Александр мӗн кӗнекине. Ҫавӑнта ҫырнӑччӗ пулас. Фашистсем ҫаврӗҫ чирлисене, вӗсене пӗр шеллемесӗр, ваттисене, ӗҫлеменнисене пӗр шеллемесӗр пире-пире вӗлернӗ. Чипер йӗркеллӗ патшалӑхра ҫапла вӗт ваттисем сумра пулмалла. Чирлисене пӑхмалла. сиплемелле. Ухмахсене те пӑхмалла. Пурнӑҫа сыхламалла. Апла пулсассӑн ҫак идеологин вӑл пӗтӗмӗшле идеологин ҫавӑ пӗтӗм ҫӗршыв пурнӑҫне калӑпӑр пӗтӗм халӑх пурнӑҫне упрамалли идеологи пулмалла. пӗчӗк ҫын кун ӗҫне те упрамалли идеологи пулмалла. Тӗрӗссипе каласан, пӗчӗк ҫыннисен тӳрех леш вырӑс литератури аса килет, Гоголь ӳнташҫи тесен, темскерсем, вот, бедные люди, он так они, как бы, у них же оскорбленные до советского народа. Поэтому вырос в литературе. Тӗрӗссипе каласан, он был ҫав пӗчӗк ҫынна, ага ҫынна хӳтӗленӗ. ун пит ун ҫинчен ҫырнӑ. Ӑна хӳтӗлесе ҫырнӑ. Ҫавӑнпа та вӑл пушмар Александр Менин тӗрсе каласассӑн вӑл тӗнченчен ҫырать. Религи ҫинчен, унӑн историйӗ ҫинчен. Ҫавӑнпа та мӗн вӑл ҫав япала вӑл. Ҫӳлти хӑвата Хисеплес, чыслас япала вӑл мӗн ӗлӗкрен, мӗн ӗмӗртен этем пуҫлансанах пуҫланса кайнӑ. Пӗр вунӑ пин ҫул каяллах ҫынсем ҫӳлти хӑвата ӑнланма тытӑннӑ, ӑна шырама тытӑннӑ. Унпа пӗрле мӗнле те пулин килӗштерсе пурӑнас тесе шухӑшлатӑп. ҫав шухӑша калать вӑл. Ҫавӑнпа та поэт вӑл чӑнах та хӑйӗн идеологине тӑвать. Ҫавна пулах поэтсене калӑпӑр вӗсене ну хупа-хупа лартнӑ ӗмӗртен вӑтӑр ҫул ҫулсенче Митана ҫеҫ мар, Хусанкая ҫеҫ мар ыттисене те, ытти ӗмӗрсенче те, ытти ӗмӗрсенче те вӗсем мӗнле калас, хӑйсен шухӑшне мала хунӑшӑн тӳснӗ, асапланнӑ. Мӗншӗн тесен вӑл хӑй ӗненнине калать. Ҫавӑнпа та ҫын ман пек мар ӗненет пулсассӑн эп ӑна итлемесен те пултарать. Вӑл, маншӑн калӑр, вӑл ют Турра пуҫҫапать, ҫапла ведь-ха? Халь ют Турра пуҫ ҫапакансем тӗрӗссипе каласан пӗр Турӑ пӗр Турӑ тет ҫавна ведь ҫав тарах тӗнчере тӗн вӑрҫи тен пеккисем пулаҫҫӗ. Те тӗнне усӑ кураҫҫӗ, теприсем тӗрӗс калаҫҫӗ пулӗ. Унта тӗн символики, тӗн вӗрентӗвӗ, унта вӑл пулӑшулӑх ҫеҫ леш ытти мӗнле калас ахаль халӑха улталама. Тӗрӗссипе каласан, унта вӗсем темле укҫа пайлаҫҫӗ, унта нефть пайлаҫҫӗ, тӗнчере пайлаҫҫӗ унта вӗсем. Мӗн тӑваҫҫӗ? Ун пирки калаҫма пултарамасть, мӗншӗн ӑнланмасть вӑл япалана. Мӗн чӑнах та вӑл хӑрушӑ япала. Мӗнле калатпӑр, пурте пӗр турра ӗненеҫҫӗ, ҫапла ведь? Ҫав вӑхӑтрах Тӗрлӗ вӗрентӳ, тӗрлӗ ӗненӳ. Пӗри пӳрнипех хӗрес тепри виҫ пӳрнипех хӗрес курать. Пӗри ӑна капланет, тепри кӑна капланет. Ну, тӗрӗссипе каласан вӑл паянхи тӗнчере этем ӑс-хакӑлӗ, хакӑлне мала хурса, этем культурине мала хурса пурӑнакан ҫӗршыв сахал пулӗ тесе шутлатӑп. Ӗҫӗсем вӑл вот калӑпӑр швейцар, Альберт Швейцар вӑл, ӗнер калӑпӑр тухать те каять, мӗне Африкӑна хӑйӗн пульницисене уҫать. Вӑл хӑйӗн ӗҫне тӑвать, хӑйӗн, хӑй Турӑ хӑйне хушнӑ ӗҫе тӑвать. Вӑл унпа пурӑнать. Питӗ лайӑх пурӑнать. Мӗншӗн тесен вӑл хӑйӗн ӗненнине тӑвать. ҫав поэт пекех вӑл та ҫав поэзи, поэзи чунлӑ пулнӑ ӗнтӗ. Вот. Ҫавӑнпа та калӑпӑр мета сӑввисене илес пулсассӑн каллех эпир мистикӑна лекетпӗр. Вӗрҫесем ун пек сӑвӑсем ҫӳресе ҫинҫелмен ҫӳренут, лар савни вӗҫтере пӗр хут. Унта леш пӗлӗм пӗлӗчӗ иремет летене пӗлӗтсем кӗрсе каяҫҫӗ унта пӗтӗм тӗнчене ярса илет ҫав ҫӑварни катачи чупнисем пӗтӗм тӗнче тавра ҫаврӑнать поэт хӑйӗн савнийӗпе пӗрле. Каллех ҫунатӑн, юлатӑн, ан макӑр, салтак пек маттур уйрӑлар. Каллех ман кун ҫӑлтӑр витӗр тап... ман ҫул, ман ҫул ҫӑлтӑр витӗр таптакӑр, ман кун куҫҫуль витӗр уяр. Калӗ мӗнле ҫав чунпа ҫыхӑннӑран, турпа ҫыхӑннӑран килген явап. Вӑл каллех вӑл ахальтен калӑпӑр мана мӗн те пулин кирлишӗн, ну ҫӑкӑр кирлишӗн, тӑхӑнмалла кирлишӗн, чапшӑн ҫырӑннӑ сӑвӑсем мар. Чун тулса ҫитнипе, чун кӳтсе ҫитнипе ҫырӑннӑ сӑвӑсем. Каллех мистики вара мистиках тетӗп. Мӗншӗн унта калаванни, ҫав сӑвӑсем, ҫав йӗркесем хушшинчи унта каланманни пӗтӗм пек кӗлӗпе турӑва тунӑ. Тата юратупа. Митта вӑл тӗлӗнмелле юратма пӗлнӗҫ. Тӗрӗссипе каласан, вӑл юратма ҫуралнӑ. Пулнӑ выльӑхсене шутланӑ. Ҫавӑнпа та унӑн виҫӗ-тӑватӑ сӑввине анчах вулатпӑр эпир нумаях мар. Анчах та ун пек сӑвӑсем вӗсем сайран каллех. Сайран. Ҫав чун кӳтни пирки калас пулсассӑн,

Ун пек тарӑн, таса чӗлхепе, ахаль чӗлхепе ҫырнӑ пӗр пысӑк сӑмахсӑр. Ахаль чӗлхепе. Вот калӑпӑр, ахаль чӗлхе тенӗрен, вӗчӗхӳ ҫеҫ, юнлаппинче, хӗрхӳн, йӳҫмешкӗн пуҫласассӑн, тет, вӑл хӑй ҫинче калать. Эп хам вӑя шанми пулсан. Вӗчехӳ ҫеҫ юн таппинче хӗрхӳн тӳсмешкӗн пуҫласа кунта пӗр пысӑк сӑмах та ҫук. Пӗтӗмпех эпир пурнӑҫра усӑ куракан вӗт-шакӑр сӑмах. Мӗн вӗчӗхсе ҫӳрет-ха тетпӗр ҫӑкла вӗт. Ай хӗрхӳ килчӗ темскер ун пек пулчӗ. Ай йӳҫет унта, анчах та кунта вӗчехӳ юн таппинче йӳҫет. йышпе пуҫланас. Кунта тепӗр ӑсталӑх. Ҫав урайӗнче кашни кунлӑхра йӑваланса усӑ куракан, йӑваланса ҫӳрекен сӑмахсене поэт тепӗр майлӑ пӑхать, тепӗр майлӑ илтет, тепӗр майлӑ усӑ курать. Каллех малла кунта пысӑк сӑмах усӑ курать теме пулать. Вот калӑпӑр унӑн. Шур перчеткисене хывса ан пус ҫӗр санненне пӗр утӑм, ан ҫулӑх ҫӗрӗ тесен ялан сан хӑвӑн ирӗклӗ те ҫутӑ, илемлӗ ҫӳллӗ пулмалла. Вӑт аллӑ улттӑмӗш ҫулта ҫырнӑ, аллӑ пилӗкмӗш ҫулта ҫырнӑ сӑвӑ. Кам ҫырмалла ун пирки? Ҫав вӑхӑтра пӗтӗм сталинизм мӗнне калаҫса айӗнчен икӗ ҫул каялла тухнӑ ҫӗршывра Вӑл ҫыннӑн, кашни уйрӑмӗн ҫыннӑн хӑйӗн ирӗклӗ те ҫутӑ, илемлӗ, ҫӳллӗ пулмалла тет. Каллех тӗлӗнмелле япаласем. Паллах, тӗлӗнмелле сӑв. Тата каллех ахаль сӑмах. Ача чухне Патӑлра Хура кушак ҫырли ҫӳле курсаччӗ. Тем ҫакнӑччӗ ун мӑйӗнчен, тинкертӗм чул хуран курнӑччӗ. Ахаль сӑмахсем. Анчах та ҫак поэмӑра вӗсем, ҫак сӑвӑ хушшинче вӗсем пач урӑхла, шухӑшпа урӑхла сӑнпа янӑраса каяҫҫӗ. тесе илтӗнсе каҫҫӗ. Унтан тата вил мӗншӗн калать вӑл? Вилӗ тӗслӗ ҫеҫ пӗлен шыв юрӗ. Ун кайӑкне пытарнӑскер тет. Мӗн вӑл шыв юрӗ? Ҫеҫ пӗлен шыв юрӗ. Каллех ҫак вот эп ага каламасть. Мӗншӗн итлеме Ахаль сӑмахсем хушшинчен ҫапла поэт каланӑ шухӑша ӑнланса илме хӑш-пӗрисене питӗ йывӑр пулма пултарать. Ҫавӑн ҫинчен шухӑшлап. Мӗншӗн тесессӗн ну мӗн мӗн хура кушак ҫапла тен тепри вӑл хӑй те хура кушакне мӑйранри чуллӑ ҫапса Атӑла ывӑтнӑ. Уншӑн вӑл хура кушак нимене те пӗлтермест вӑл. Уншӑн, уншӑн пулсан ҫын путса вилни те ним те мар. Ҫына вӗлерни те, пӗтерни те ним те мар. Ҫавӑнпа та чӑваш поэзийӗ ҫинчен э, уйрӑммӑн эп калама пултараймастӑп. Ҫапла хамӑр усӑ курнӑ сӑвӑсем пирки ӗнтӗ кӑштах каласа патӑм халь. Эп хам ҫав э, сӑвӑ ҫинче мӗншӗн тӗлӗннине каласа патӑм. Ҫеҫпӗл пророк вӑл пире шанӑҫ парса хӑварнӑ. Хусанкай пирӗн историллӗ шухӑшлавҫӑ вӑл, тӗрӗссипе каласассӑн, ахальтен вӗренмен, ӗмӗр вӗренмен. Вӑл леш Пулхӑр патшалӑхне юлташлӑхӗ ҫинчен калаҫнӑ чухне те унта хӗрӳ хутшӑннӑ. Вӑл пирӗн истори туйӑмлӑ ҫын, туйӑмлӑ ҫын, истори туйӑмӗллӗ ҫын. Митта ҫавӑн пекех вот маншӑн мистик тӑрса юлать. Каллех вӑрттӑн чӗлхеллӗ ҫын, вӑрттӑн мистик, илемлӗ, но сӑхакан ҫын мар, юратакан ҫын. Унӑн юратӑвӗ вӑл кӑшкӑруллӑ юрату мар. Унтан хайхи, хайхи пирӗн тӗрӗссипе каласассӑн чӑваш чӗлхине хӑйӗн чӑвашла ҫырнӑ сӑввисенче вӑл чӑваш чӗлхине ҫӗнетекенни. Чӑваш поэзи чӗлхи те. Мӗншӗн тесессӗн ҫав леш ыйткӑштах пулакан ӗнтӗ чӑваш поэзине, ҫавӑнпа кӑштах пӗлетӗп. ӗнтӗ. Ыттисене те. Анчах та вот ҫакнашкал кулленхи усӑ куракан ҫӳп-ҫап сӑмахран сӑмахран ылтӑн пӗрчи тӑваканни чӑваш поэзийӗнче может паянхи палла кунта калӑпӑр ытти поэтсемде ҫав тери тӗлӗнмелле ҫыракансем ахаль сӑмахсемпе вот нимӗн туман сӑмахсемпе эпӗ эсӗ сан калӑпӑр, Петӗр Езин унта калас, эпир те ухмах, эсир те ухмах, пиртен ухмах, никам ҫук. Ҫав тери ансат сӑвӑ. Эпир те пуян, эсир те пуян. Пиртен те пуян тата пур. Эпир те матур, эсир те матур, пиртен те матур тата пур. Эпир те ухмах, эсир те ухмах. Пиртен ухмах никам ҫук. Каллех. Анчах та ведь сӑмахӗ вӑл сӑмахӗ, анчах та усӑ кураканни ҫав сӑмаха, ҫав сӑмах вырӑнне тупаканни. Ну, поэт. Ҫавӑнпа та поэзинче ахальтен вот сюжет хыҫҫӑн кайса спектакль лартаймастӑн.

Административный обряд. Ҫавӑнпа та Ҫеҫпӗл вилет те Хусанкай тухать. Хусанкайпа пӗрлех Метта тухать. Вӗсем каяҫҫӗ те Айхи тухать. Айхи кайрӗ. Маншӑн халӗ чӑваш поэзийӗнче Ҫав тери ҫутӑ сӑнар пур. Ӑна те ӗненеҫҫӗ те каланать, ӗненмеҫҫӗ. Вӑл Любовь Мартьянова. Любовь Мартьянова. Вӑл тӗлӗнмелле сӑвӑсем ҫыр, ҫырать. Халӗ те ҫырать пулӗ. Пӗр пес ялта пурӑнать теҫҫӗ. Хуларма. Ҫавӑнпа та, паллах, кам та пулин килет. Кам та пулин килет, ҫав сӑмаха сума сӑвакан. Сӑмах вӑл мӗн калас ылтӑн япала. Янракан ылтӑн, тасатакан, чуна тасатакан ылтӑн. Усала хирсерекен ылтӑн мар, чуна ырӑ хушакан, юрату хушакан ылтӑн вӑл пирӗн сӑмах. Тата мӗн инҫе калама пулать, ну, спектакльсене халь кӑтартман. Ӑна грантпа лартнӑ. Вот, пулӑшу памӗ, патшалӑх пулӑшу памӗ. Ачасем валли те, ну, пӗр-вун икӗ ҫултан аслӑраххисем валли тата ваттисем, ҫамрӑксем валли, ваттисем валли те курма тивӗҫлӗ пултӑр тесе. Итлеме чи малтан итлеме, итлесе ларма, ҫав сӑмахсене итлесе ларма тивӗҫлӗ пултӑр тесе лартнӑ. Унта пӗр сӑмах та ҫухалмалла мар, пӗр сасӑ та ҫухалмалла мар. ҫак спектакльте лӗпӗр-лӗпӗр халӗ калаҫнӑ пек лапӑртатса кӗрсе кайса калаҫни пулмалла мар унта уйрӑм илемлӗ сӑмах пулмалла ҫавӑн пирки ҫавӑн шухӑшлаттарать пулать пулмаҫҫӗ пулать пулӗ пӗр утмӑл ҫитмӗл процент пулать пулӗ ҫӗр процентӗпех пулма вӑл мӗнле калас пирӗн театрӑн хӑйӗн

Ун ҫих Сергей Никитинпа вӑл поэт рольне вылять. Унта пирӗн поэт пӗтӗмӗшле поэт сӑнарӗ. Пӗтӗмӗшле поэт сӑнарӗ. Вӑл мӗнле уйрӑм ҫеҫ пӗр поэт сӑнарӗ мар, уйрӑм Хусанкай сӑнарӗ мар. Вӗсен сасси мӗннисем сӑввисем янӑраҫҫӗ. Сӑнран илсессӗн вӑл Никитин Сергей Хейзер сӑнӗ пек юлать. Митата, Хусанкайта, Айхите пӗр ҫынах вылять. Вӑл пӗтӗмӗшле поэт сӑнарӗ пулса тухать. Анчах та леш мӗнсем вӑхӑт паллисем улшӑнаҫҫӗ. Вот как бы революци вӑйӗнче ӗнтӗ унта леш хӗрлӗ косынкӑсем, тутӑрсем ҫавай. Хусанкайран мана питӗ килӗшет Хусанкай мени. Хусанкай блогӗ темелле Михаилне, Хусанкай пайӗ питӗ килӗшет. Метан тӗлӗнмелле унта ӗҫлӗҫ артистсем. Айхи чи юрри айхине ӑнламалли. Пирӗн ахаль, ахаль сӑмаха ӑнланма вӗренмелле, шанма вӗренмелле. Айхи ҫавна вӗрентет, вӑл ҫавӑнпа вӑл ивана калап. Вӑл хальхи хальхи чӑваш поэзине тӑраканни. чӗлхине, поэзи чӗлхине уҫатать. Хальхи. Вӑл ахаль ансат пулмалла сӑмахӗсем. Анчах та шухӑшӑм та ҫавӑн пекех классиксене пекех тарӑн. Ҫавӑнпа та пӗлместӗп камӑнланать, камӑнланмасть. Анчах та Эпир хамӑр ӗнтӗ ӗҫленӗ чухне хамӑр ӗҫленӗ чухне питӗ ӑнланса ӗҫленӗ пек туйӑнчӗ ӗнтӗ. Питӗ ӑнланса артистсемпе питӗ хавхаланса мӗн туса ӗҫлерӗҫ тенӗ пек. Анчах та шухӑшӗсем те пур. Пирӗн чӑрмантаракан шухӑшсем пур. Вот калӑпӑр, эп чӑваш, чӑваш, чӑваш тесе ларап ҫапла-и? Ҫав вӑхӑтра чӑвашшӑн ҫав терех мӗн туса тунӑ-ши ӗнтӗ? Теперь вот пурте чӑваш чӗлхишӗн, нескершӗн калаҫ, калаҫма пулать. Анчах ачасене чӑвашла вӗрентме йывӑр. Е паянхи куна та, паянхи куна та ҫав ыйтупа пӗр сӑмах та калама ниҫта та. Мӗншӗн ача сачӗсенче эпир чӑвашла вӗрентместпӗр. Калаҫатпӑр. Килте эпир ӗҫре вӗт-ха. Эпир ача садне паратпӑр, шанса паратпӑр. Вӗсем пире ачана хамӑр ача туса паччӑр, ну, вӗрентсе паччӑр, хамӑр ачасем. Вӗсем пире ют ача параҫ каялла. Пулса сӗлки каять те килти чӑваш чӗлхинчен сивӗнет. Вара хайскер хамӑр ачана эпир ют тума кайса паратпӑр садике. Кайран садикрен каять вӑл ют шкула. Ют чӗлхеллӗ шкула. Унта патшалӑх ӗҫлет. Хӑйне кирлӗ пек. Ҫавӑнпа та ҫемьере нравственностьни вӑл ҫав чыс ӑнлавӗсем, тӗрӗслӗх ӑнлавӗсем, чун ӑнлавӗсем, юрату, кӑмӑл, туйӑм ӑнлавӗсем, вӗсем ҫемьере пулмалла. Ҫемьерен тухмалла. Вӗсем ҫемьерен тухаймаҫҫӗ-мӗн тесен вӑл пирӗн чӗлхене пӗлмест вӑл. Ашшӗ-амӑшӗ те тӗрӗслеве каласассӑн пурте ҫав териех ӑнлансах ӗҫлемеҫҫӗ выль ачисем те. Ҫавӑн пек питӗ ыраттаракан япаласем пур. Уҫӑмлӑн каласассӑн ҫеҫпӗлпе калаҫма паян йывӑр. Ҫеҫпӗлпин чуна, чуна кӗрсе самай хӑлхатать. Хусанкайпа калаҫма та ҫӑмах мар. Миттай чӗререн ҫав тӗрӗслӗхшӗн пынӑ хӑйӗн кӗрешӗвӗнче чӗререн ҫӗҫӗпе касать. Эпир тӗрӗслӗх мӗнне, тӳрӗлӗх тӗрӗслӗх мӗнне ӑнланманнипе вернонас пӗлмен вӑл. Ҫтапал выртать чӑнлӑх, тӗрӗслӗх, тӳрӗлӗх. Айхи касать пӗччен пекипе. Эпир ниепле те пухӑнса ӗҫлеме пултараймастпӑр. Паллах, вӑл паян тӗнчере кашни ҫын, ну, вӑл пӗчченех тени вӑл теми вӑл ҫирӗммӗшӗмӗр пуҫламӑшӗн пек пуҫланать. Ҫапла-и? Вот. Ҫавӑнпа та унта пӗчченлӗх теми вӑл чӑвашшӑн ҫеҫ мар паха, пӗтӗм тӗнчепе паха. Пӗтӗм тӗнче литератури вӑл хальхи, ҫапла-и? Леш фантастика марри. Чӑнласа психологи литература. Ача хӑйсен пӗчченлӗхӗ пирки калаҫать. Анчах та вӑл чӑваш чӗлхинче калӑпӑр ҫавӑн пек хӑватлӑ каласа пани вӑл чӑваш чӗлхи хӑйӗн кун-ҫулӗнче тӗнче ҫинчен хӑйӗн поэчӗсен чӗлхипе самай кирлӗ те ҫивӗч калаҫма пултарать тенине пӗлтерет. Ҫавна шанмалла. Ӗненмелле, шанмалла. Чӗлхепе чӑнах та Килӗмӗн те тума пулать.